Исәнмесез, без Буйлы Сылнау Никольск авылына кунакка килдек. Бирдә республикадагы иң эрек сарык фермаларының берсе урнашкан Сарык асрап тавыш алып буламы? Ни өчен моннан 3 ел элек Алексей Заикин нәкъ менә сарык фермасы төзергә уйлый? Бүген минем максат әнә шуны белән һәм без башлыйбыз. Урамда яңгыр, без э, Новоникольск авылына яңгыр алып килдек. Әмма зарланырга кирәк түгел, чөнки авыл хезмәтчәннәре менә шушындый яңгыр, кар өстендә ел әйләнәсе эшли. Э, безгә, әлбәттә, инде сарык караучыларның фирменный киемнәрен бирделәр, без хәзер киенәбез.

Бүген кайттылар, менә бер сәгать тә вакыт үтмәде әле. Кайттык нормально. Бу менә пока временный содержание алып кердек монда. Бүгенге көндә сездә э, белгәнемчә республикадагы иң эре сарык фермаларының берсе бит. Күпме баш, нинди менә тукымнар монда үрчетәсез? Ну, почти 1000 ярым башка тикле җитте хәзер менә, әйме? Э, Идельбаевский порода бар, аннары Романский породы бар.
Күндә сарык ите деликатес саналамы? Әйе.
Ничә сумнан аның киләсен менә җибәрәсез? 360. 360 сумнан, э, э, говядина ялгышмасам 300 сумнан 270 сумнан да бар. Менә шуннан аңлагыз инде. романовский порода. Романовский.
Әнисе белән инде бу. Әйе, әйе. Пока сөт эчәләрме?
Эчәләр. Мин дә тотып карыйм әле, ничә килам менә булып туалар алар.

якыннанрак килеп карыйбыз. Бу мөмкин микән? Алар куркалар инде гадәттә. Киттек. Сәлам дуслар. Мәдинә, Фатыйма, Наҗия, Салиха, Һәм башкалар һәм башкалар мин сезнең янга килдем, курыкмагыз. Монда кәҗә дә бар. Бу бу кәҗә нәрсә эшли?
Бурский порода. Нинди була ул? Беременный мени ул? Юк, бу тәкә.
Тәкә шундый зурма ише. Әйе. Ә менә кышын нәрсә ашатасыз? Э, э, нинди ризык ашатачаксыз? Пшен, арпа, Аны әзерлисез инде. Әйе, җәй көне әзерлибез, конечно. Без хәзер ялгышмасам, э, төзелеп килүче фермада менә бу әйме. Әйе, әйе. Менә э, ничә башка исәпләнгән һәм кайчан төзелеп бетер дисез менә шушы яңа ферманы? 400 башка әзерлиләр. 400 баш бу сарыкка. Ферма. Кайчан әзерләнеп бетәчәк ул? Ну, бер ике атнада. Яңа сарыкларны хәзер Илшат менә монда кертеп Кусаң әйбәт булыр иде. Миннән нинди сарык көтүчесе чыгар микән? Без хәзер тикшереп карыйбыз. Илшат миңа ярдәм итәчәк. Мин хәзер менә сарык фермасында республикадагы иң эре фермаларның берсе бу. Сарык көтүе. Көтүчеләр белән бергә сарык көтеп йөрибез. легенда кәҗә тәкәсе күргәнем юк иде әле төшер әле пожалуйста бер кешедән дә курыкмый үз тормышы белән яши диделәр аны бу э, бөтен сарыкларның атасы инде bir e, менә сарык бер тәкә 50 килограммга хәтле ит бирә икән бу яхшы күрсәткеч ди менә бу кәҗә тәкәсәлле авырдымы дигәнем авырды түгел ди менә шундый мясистый итле породалар токымнар тотырга тырышалар алар Тимур

исәнмесез мин менә үгезләр белән э, исәнләшәм э, сарык фермасы булса да алар инде күптәннән креска э, менә эре маллар тотуга ит өчен әйтеп китим ит өчен сөт өчен түгел асрыйлар менә монда үгез сыерлар общий ике йөздән арта ике йөз егерме җиде баш ничәнче елда сез менә асрый башладыгыз менә шу креска күчтегез креска ике меңдә 17-дә. Шулай ук отышлыдыр, шулай бит Ну да. ит өчен. Әйе, әйе. Бүгенге көндә менә мәрмәр итнең килосы ничә сумнан йөри? 600-га тике бара бугай. 600-га хәтле. Менә монда кайсы хәзер үзегезне сез э, мраморны ит өчен асырасыз? Әйдәгез. күрсәтәм. Ха карап китәбез. Деликатес. Бүгезне Санкт-Петербургтан кайталар. Аны мәрмәр ит өчен махсус менә монда откормада диләр инде аны Ага, ул миннән менә борынын чөерде, ул менә шушы деликатес ит өчен дә махсус тотыла. Исемнәре дә бар икән, Буян. Без аның белән хәзер фотога төшәбез. Буян килмин дә. Мин аңарга шатдым. Без аның белән уже общий язык таптык. Телен чыгара сразу, нормальный, бык. Үгезләрдән көләм, үзем дә үгезләрдән ким түгел. 45 килолы Филүзә монда килгәч, менә бу киемнәрне килгәч, 90 э, килограммлы бәләкәй генә бер үгез кисәгенә әйләнде. Как-то так. Мин боларны бер елдан килгәч күрмәсмен, аларны инде иткә җибәрерләр. Шуңа күрә мин үгезләр белән хушлашып, юлымны дәвам итәм. Сәлам, дуслар! Исәнмесез! Минем исемем Филүзә Хамидуллина булам. Мин сезгә кунакка килдем. Встречайте гости, кунакларны каршы алыгыз. Монда әнә кыш көне кыш көне родильное отделение диләр монда кыш көне сарыклар бәбиләгәч менә шушындый җылы уңайлы шартлар булган фермада шушы менә бүлектә яшиләр менә бу отделениедә безнең бәләкәй бәрәннәр алар монда менә җылынырга җибәргәннәр аннан да берсе акырып ята ой бусы яңа туганмы әллә бер көнлек бәрән менә шушылай выглядит беренче тапкыр бәрәнне менә шулай кулда тотып торам

Экстремальный ситуацияләрдә бүген эшләргә туры килде. Кайткач тик өйгә кертсәләр, ярый инде.